Ini ndikatore chimoko chandudu dawa izvo. Ini ndonyasonzwisa nyaya. In Indica uyo maapedzwa tara naye rini? Kuti kamutoda zvinhu wanomufonera. Movement yoda makara ndika king. Ima mosikono kuti nini mukandontarisa moto nota hama izvi ndizvozvo. Zvofanira kungomecha. Yekuti chimoko ndochida ndechangu. Anogona but anofungwa kana kumba. Ah. Wanyoti nanyanya kupedzera mari kufiwa. Mutambo ihombe kakimi. Kwazvo ndotochida ende ndotomuda. Kwete mbichana nemoyo wese. Unoda movement iri kufamba. Mm. Malodi movement. Wanda tenda napachita. Ndipo zvamwe apana anokashingotorwa mumasini achisiwa movement. Vanokasira movement iri pazvungu. movement isofa tingoziva kuti movement ine vanhu three
Yo, ladies and gentlemen, this is your boy Skybo on Courage Boots. Kutora wari chipo. patinotaura nyaya dziri mudundunu menyu masecrets amamakapfigira muhana menyu so today i have an artist a big one indeed in the location his name is megaman danzo artist ati nhasi da kunyatsokuvhura hombe tonyatsokuraidza vanhu kuti aiwa kune nyaya dzitori kunze uko dzisiri kuita sei dzisiri kubuda but nhasi vangoda aiwa nyaya iyi handisi comfortable nayo iri kuitika pamhino pangu ndakatarisa so i need to tell the world i need to tell zimbabwe the nation kuti amana ndo zviri kuitika paground yo ukoma mega mukuita sei zviri kutobide kwazvo ari ari sei mangoma mangoma ari kunakidza Ko life iri sei? Ah, ichabvunzwe.
Funga kuti tongozoona wega kuti pane zviri kuita. Kuti munhu ari kubwinya bwinya. Saka zvese bhuwa zvekuona muri perfect makavapedzera. Hawati tori kubva pane zviri kuita.
Zvaitobaya. Ndikuona I was talking to you last week makazi ah, wati mfana wangu Skylar ndikuona

orwadzei eh haana sungura inodorwa inogona kutopinda inge munozvitema inogo eh. inodo inotopinda kwakwa ichitopera saka mangoma aya makatangira kupi mangoma mm. ha ah, mangoma takamatangira ku dz ah, it was um, 2012 mashure ah, zvakabetswa ridimo rainzi life jeni na sunshine Sunshine.
Yeah, big up Sunshine Shota. Ndivato titanga nguva. Mukuti makashanda nevanhu vanenge vana Sunshine. Ah, kwazvo.
Zvekudaro. Ah, kwete zvekudaro. Zvongotodzikwanisa. Ndiudzeyo mamwe mazita mabig artist amukuti uyu ningi takatomuona achisimuka. Ah, the likes of uh, akawanda.

music industry alright mabva mati mufana wangu skylax ndine nyaya iri ku- iri kundinetsa right now kuburitsa kwandiri kuita mangoma inayo yekuti ndakarohwa neheartbreak nyaya dzerudo Ah, adbreak kwazvo hombe
alright ndiudzei relationship yenyu imimi nemusikana anonzi endika sisi vamaloti
Ah, alright asati anga kuya big up in sofa Malongi ndi movement, Malongi ndi maloti. Sawa. Movement yandoti nditori movement. Alright.
Eh, movement ibasa but eh, hapana zvaka zvingoti tikeiwe pakati. Um, ini ndikatoa chimoko chandotodawa icho.
Mai manya.
kumhanya mutaka kumhanya maidanana here ah kwazvo zvekutodaro ah budi makudaro alright but ndikuona izvezvi indika uyu she's there all over tiktok facebook ari ku akunzi ane mufesi wake nge last week at uh, is it dj sparks mm -hmm. achinzi ari kudanana na lango tokoini
Amen. Sikaziva yangu izita racho munhu wacho but because I think tichiti angofanana munhu wacho akudana mwana.
But mimi nyaya iri kunyanya kukurwadza iyapo ndeyekuti chi. Ndeyekuti chimoko ndochida ndechangu. Mukuti makatorerwa chimoko? Kwazvo. Ayo ini ndoda kunyatsomuziza nyaya. In indica uyo maapedza kutaura naye rini. Ndikamutoda zvino wanomufonera.
Muda kutofona? Eh, totaura naye.
Tomuudza kuti kuyo kwazviitira ndokuudza kuti ha. Pana zvandakazoona kuti pana anogona kusenzeseka zvimwe. Saka mukuti lango inawo yekuti akuda kusenzeswa. Ah, akuda kusenzeswa panyaya kuti Akungobhowa manje.
Ari kubhowa mumwe ndiani? Ovha tsimo uko ndoshona noda kupfizura vanhu. Chida aiwa ine nazvo kunzwisisa kangu. Bora ife. Eh.
Nyaya yake singa kuti ora ni. Eh. Eh, makoma alitsinga bu. Eh. ini nandibviri pandobviri
last why bcause zvinenge zvitoda vanhu zvitozvidawo but eh, pana vamwe vanhu vekuti iwewe kana musikana wako akaita muvona akaita zvimwe zvinhu vamwe vanhu vekunotoshora kuti haizviwe
but imimi patani iri tiri kuti ndohunhu ekumba kwanana maloti here kuti vanotora mfana asati akupisa kuti vamupinze mugemu hama atisitokudaro eh, ah, tingatanza akatoranza pine mugemu because ah, aitorire ah,
but izvezvi ndikuona manumbers ake ari kukwira payoutube and ah. atova nevideo rine 8k 8k ah, kumusic yendorova zvayo but when it comes kutuwesusuka vanhu vanga vasanyatsozoteerera kuti tichitawo sei behind but ah, tichitorova kana mita saka mukuti makasiiwa kuti mfesu is he better than you mm-hmm.
movement inoda kunecha
Remember good movement. Ngoma mega. Uona.
Eh. Chana movement ndakumecha. Eh. Movement yoda makaradi kaki. Ima mosikono kuti nini mukandontarisa motonota amai zvindizvozvo. Zvofanira kungomecha. Ichimoko. Andinoona. Saka movement manje inoda vanhu chi vari wakasimba. Nekuti ukanzwa kana even ngoma ibva nekumovement zvafanana na ngoma inenge yabva nekumovement hmm. the likes of Lengende eh. nemuzoti ngoma yakaipa then wozoerekana hanzi movement yafa munhu nekuti eh, ngoma inenge yakaipa but ungotonzwa kuti ah, yakaipa pakuipa pekutoshata
kuti mukomana agone Chikombo icho ichi. Aiwa. Ayewe here kana re. Anogona but anofunga kana kumba.
Imi mu are you saying you're better than Lango? Ah, last.
Saka imi makasirwei na Indi? Ah. Pamanya tinanyanya kupedzera mari kufiwa. Motangu ihombe kakini.
Imi muri. Zotamba munhu asingarire asina mbiri ozikwa nyika yese but ari Yeah. V6.
Yes sir. Tara winjini katatora zita anogona kubatwa.
Mota hombe kwazvo.
But mapepa anonzi anoda kututswa.
Haa mututswa unoenderana neyangu mota handidi vanhu vanopenga pfungwa. Ndiye munhu andatoda iye. Ndote anonzwisisa. Saka hamusi kurwadziwa kuti endika akaenda. Kutadza nekurwadza.
Because mu- you are saying kuti munoda mota yenyu mvura yendika. Ano, ndoda vese vari. Moda naye. Saka apa muchaita sei? Because uya utonzi ada unoengejwa. Mm, ah, zvinogona zviitike zvazvo but tichazoona kuti zvinopera sei.
Muda kusvika kumapena zvemaoko. Ah, maoko ah, maoko hatizosvike because maoko acho siyatagona kuimba tagona kutanga kurova kake. Tora na zim jewa ipi. Makuda. Zvekuda kwazvo.
Za mukoma mega. Yeah. Eh, ndikuzvinzwisisa zvamukutaura. yeah. muri kuti imimi chimoko mochida kwazvo ndotochida ende ndotomuda kwete mbichana nemoyo wese
nemoyo wese yeah. saka apa tiri kuti takanzi takuenda izvezvi yeah. usaidi uku kuna langu mm. munonomuudza mm. kuti chii ah, atogona kusvika semagangsta anozoti varume avafanira kunyamboitanga vakadzi King King Bobo iti kumhoresa na Bobo boys. But amungonzwa madzvoiro anenge achita kuti baba vasvika. Baba light. Pasviko apo ndongonzwa ne isanda buruka ini ndongonzwa ne pane chikudzvova chasvika apo chisiripyo. Pakashika. Right. To understand ndo zvinoita ma relationships. Zvinopera zvoda zvakamperwa kuti zvinopera. Ko sei, ko sei, sei Indigo asina kupusha manguva enyu sezvaari kuita right now? Nah, maybe anenge achitonyara ose manyariro ari kungoita ngopusha emunoona. Ah, Pane zvimwe zvinhu siya zvekuti unobvunzwa newanhu kuti chii haudairi hazviterereki. Ambukumbi. Alright. Mm.
Zveshitonetsi kuti munhu otoda kuti tokuita sei kuda kuimba paridza madrama izvi rega ndimbobvunza question iyi mukoma mega we have vanhu vakadaro in this era mapepi ndakanzwa nyaya ichitaurwa hanzi kune vanhu vane 20 years muindustry havaimbe havaite sei chavo kungodanana nemaartist wacho ari kupisa panguva yacho amene kana muchiziva manames evanhu vakadaro tichitomaziro but problem inoitika manje king ndeyekuti kuruzodema mazita evanhu manje zviri bhoo but panapa pakaredi bhoo dhirambo

Kuna umwe vanhu unongada kudya zvimoko mari and stuff zvatoita kumberi. But the likes of zvimoko haakawanda ana anozani anozani ana kalafu and stuff. Ana kalafu. Zvichienda ku- saka mukuti ari kubenefita ndiani maartist here kana kuti iwo Ubenzi hwako ndonoita kuti ukwanise kunoti wabenefita here kana kuti watadza kana kuti wasenzeswa wapenga here kusvika level iyi. kana uri dzenga eh, muchisenzeseka pandakatarisa vanhu vaka- vakamhanya na nacolorful zvamanje manje danani tikutuze mazita kuti apa munhu akamana nakalafuka yekuti tingatoti ari nani sanati pamwe kudzenga vanhu iye pamwe atonoti Bag. vamadzengadana talking about bag an bag bag veraga
Eh, zvinhu zviriko but haa king zvimoko zvingana kalafu izvi zvinodona vanhu vakangwara ngesu
so aize kuti imimi ndimi type yatakala kwazvo zvototi kana achiona muda kumuudza kuti kutomuudza kuti ndikumbuda but haa ona manje Izvo zvonetsa bvota munhu ada vasikana striki. Ini wangu wandoda unomuziva. Endika.
Ehe. Ava vati ungotaurawo inyaya yekupindwa mudaniro. Enda ndaka. Sekupinzwa munhu api apana ipa panokwana. Saka apa akasabotija akasabotija movement yani. Ulungende here kana kuti because makuchiti pane munhu akazotsvetera kuti endika ave achita sei. Ah, ulungende afunga kuti ane hunhu but Amen. Kuti pane anga aripo pasaidi iri akazongoita kuti dhiri risimbiswe but uh, but kutoradzisa moyo wa mwana wakabisa. Amen. Because zvimoko in staff ona chi maybe wanogona kufunga pamwe aking marwadziwa nekuti eh, pamwe chimoko chabudisa mari Mr. Bayo chimoko chashabudisa mari. Nyangoti unofanira kuita munhu anokuunderstanda pazvinhu. unoona movement iri kufamba mm. malodi weekend kuwanda kuchendana pazvinhu saka ukati otape munhu anenge iye anoishanda sinda kuti nomizi eh, baba vanoimba eh, baba idofo vanopedza zvikoro but ibasa eh, ravo ndirori vanorigona zvishuwa saka tofanira kusapota saka munhu iye anofanira kuti umude nemoyo wese zvinova zvinozabva ikoko manje akuitawo zvevanhu vamene kwavakabva kubengu kusasa Tinyatsoti make la sense isusu sevanhu vanogona. Ozo vanhu vanogona. Kwazvo.
Kokutye. Totye. Saka bhebhi renyu murida bhebhi. Kwazvo.
Iri chatozongoritora. Achimboriudza iyi pakamera. Ah, what anga zvinzi. Anga tozvinzi kuti anodiwa. Nini?

Sandazvisa ipapo. Eh, Mwanza kuti ulengende na director se Alec. Then ni which form? Then five wacho manje akabva ada ku Saka toti ah zvezvo zvika. Eh. Eh, ah zviri. Saka alright muri kuti imimi mwagara mutori movement. Vamwe vese va movement hadzisiri type. Isu movement ine moyo wake. Kwete zvekutaura movement nemuromo uyu zvatikuita zvekuti but dai kunzi munhu aivhurwa vatoona kuti movement iri pamwe chete zvotoda saka imimi ndimaiva mafanira kutora asi pana mwana uzoiswa movement kwete vanoiswa vakaiswa kutozona kuti apa movement ogona kudona kabisira saka unogona ngozara mubenzi Hande upi, hande upi, benzi. Amene kusazowa mabenzi here ma youth man angabvousa. Moto dziri dzini dzizinwa kwa. Ndazi dziri zvozvati zvinhu zvazvinoita manje. No. Marinship dzakatanga hadi tsinga. Akuya kushingairira kubuda shaya. Uchida kubvivira chimoko ndogona zvawasingagoni. Zvatotoona kuti unozonzi. Vachikura kuti kufara.
kufara kwekunyara vanhu kwekuti kufarawo kwekuti pacamera oh.
saka no are you still talking naye haa iti zvozvo zvinokuita newe madi madi madi haa semunhu ane mutundu wake umweni nani kwanzoda zvananotsomatsoma zvofoira apa ati mukuti bebe morida kwazvorinonyenga rinohwarara ka
bebe kutorida nditorida ndonyaya inenge ichinetsa nekuti iwe watozoti munhu wangu ane munhu anomuda mm-hmm. nemwoyo wese wafanira kutoti kana kuti unogeza katera iking pemberi kati unogeza tera kuti unotora pawindi totira nomunhu itisu tozvigona okay ha ndozvatakazvarirwa munhu pana mwana unongozvarwa vachifanira kungozikanonzoka pana munhu akazvarirwa kunzi hangu arowane nevanhu munhu anozvarwa kunzi azonetsana vanhu atuke vanhu mm. nekudanana nevanhu nekuva romantic ngeizvo
yo hanzi vari romantic varume chaivo chaivo muvanhu vamambozida murume adi tsinga mudziko kodai vandibaba mhando yemene ene voice

Chii chimwe chamuri kufunga kuti hachisi kunyatsoitika mumusic industry right now? Um,
so fona zvazvinoita manje zvekuti mm, music industry manje Eh, zvisingaitende zvekuti pana vanhu vasinga- vasati vakwanisa kudiscover chunhu like kuti pana someone ari kuto something amashure maartist emuzimbabwe anozvikoshesa ari one akangobvira bvira zvekuti kuna ani ngi kuna ani anotona zvotozokutsomaka atona kuti vagadzirawo pesenti No problem. Even zviri kuvanhu vese kumaartist nekuti manager tomafoni kwedu kati kusana nako tekuti kanongoti kana kakafonera nemene kari kakagara kana munako munomu kari kukona uko kanoyerera foni mutoerera kudzoka bva kuziva kuti eh, ndamuti 300 akati hazviite kwezi munhu azikamwe sikanzi 8 dollar
ndozvikuitika mizi kwazvo ko pakanobhadhara mwana school fees uko right mwana otanga kufoira haasi kufoira kuti haakuoneka eh. mimhiri urokadzi watora ati watanga nyaya yacho kutanga unogona kutaura muteretere eh. sa mwana pane kari kutukuru vanhu vamwe vachiita zvava kustada iye anga achifunga kundotoizonda takasangana navanhu tu kuti mwana kusimbisa ka zvekuti wotofunga kuti pamwe apa ndandakutobvira apa wari kubvira unaye mumota make munhu achitara zvakapusa inini manje panyaya yecourage booth saskylags wecourage booth mm. ndoda unoda kubva matotaura zita racho kuti nhingi ndaitowanaaamazita ah, manje vanga vaneproblem yekuti vananga vachida violence but vasagonozondua aiwa hapana munhu anomboita munhu aiwa mazita azotaure but i think vanazoti zvinhu zviya vachaudzana vanozi vanotoudzana kuti apa titata vanga vachiziva Baba, isu taibuka padzeni kuseni ka. Tichaita maworks. Kuti tombosiya zvemaworks toswera tichiba maround. Zvimwe zvatengoitiswa. Zvikuti ukagara muchimota, mbere unoona kuti kuendeswa.
Ndingotenderera. Uchitopenga pfungwa. Ndokupenga kwacho. Ndokudzinga. Bwana manje isu vanhu vakakwara mwe isusu manje isu tinoona. Tobva takupa time. Yokuti utenge undiunoziva siri. Batete zoti unopenga, batete zoti unopenga manje. Iwe unowo zvitange ndiwe unozoda kesho. Saka mai pamakula wo. Ndinokula ki.
Saka muri mu music industry muri ku sabotajwa vanhu kuti vasarire. Ah, itori nyaya iyo yatokumbisa king music industry mogara unzi round table. Nezwa. Round table ndoiri. Round table ende kutoti imi makatogara apa mwara apa mwara apa ka table kari pakati patonzi 250. Eh. Uyo akaine songa ringi yasarire kunoku. Uyo akaya kunoku afanira kuda panapa. Uyo akaya panapa rhythm akapinda rakapinda nini uyo afanira kuda. Are we having politics in industry? Kwazvo.
Kwazvo. Ndakazodiscover ndatoona kuti zvinganditenge studio yangu. Ndinogona zvese. Ndine quality kwazvo.
Are you also a, a, produ- a producer? Ah, five star king. Kwete zvemaproducer edu aya. Ikoko kwangu takatenga kale tuku. Yeah. Kubva kotanga takutotanga kutanga kutongorekoda zvinhu twavo totutona nhingi. Toto. Ngotonzwa tungoma twacho kuti nzi totututu. Tisina order. Yeah. Havasi kuita zvakanaka. Paanoita zvakanaka.
Eh. Pamba zvinhu zvitopinda kuvanhu but nyangoti vanhu vakwanisa kuvachume kuti nzwa yako dasikuita izvi. But vanhu chandakaona vanhu vanosapota ubenzi hwemunhu. Wana unopenga toto kusapota. It's one anopenga kuti anopenga kuti ari penga atimbofi takamubvira tsitsi kuti anobatsirisa kuti upore kuti ha. Saka chii chamungafunga kuti chingada kuitwa kuti vanhu vari kuzasi uko vaende kumberi vasimuke? Ini ndini mumwe wavamwe wacho kuti vari kuzasi uko, Eh. but vari kuzasi kwacho kune vamwe vari kuzasi manje kuti vatonetsa kuti vabve ikoko. Eh, Saka zvazvinoda kuti zviite manje ndezvekuti vakoma Pane kupera chinhu mwana. Handikwanisa kupa advice yekuti tofanira kunzi tichidai zve kuti tiende kumberi. Cause the moment yaunonoona munhu wacho oda kutofungirawo kuti ari kutoendesa kumberi anotora futi zvinhu zvako iyo zvakuchita obva apa kana artist yake kana ari producer akutokutora song iyo obva akiremba kwaya mumwe vanhu vako anoda obva iba iba song imba. Saka tinoproducer tinopisa pisa kuti ndokunhu wati kuenda. Alright. Eh, why so ndisendera ano ngonisendera chakati pa WhatsApp. So unoenda. Kana ndisendera zvawakambogadzira. Ukaona sina kukudaira. Pa zvinhu zvazviona wadzva. So unozonzwa imbo. Munhu anodira. Kuyo kuzoti choko isongo yangu wei, ah, unongokuti aha, ndira kwatiramba, yo wayo bikimbo. Ko vazivi. Delight haavi ko iye maprosa ane apisa afanira yeye iwe ava. Maprosa tomazuva ano tuma matugiro. Zvazvatunoita.
Saka zvinhu zvoda kuadreswa. Mutomboti mukuona vanhu. Nyengo kwa zvaadresa hapana anokwanisa kuzvichinja. Ko zvanokwanisa kuti achinje vacho ka ndiwo vanotanga futi nazvo. Dara. Antoona manje. Mm. Eh, sense kaso discover kuti kana ndorega tizivhurire zvedu. Ah, izvo zvimane studio. Eh, timbozvita tinoti zvinhu zvinobirika but ini katadza kutoba. Timbozvita kuti sei ndatinzi but azvibike manje. Toda zvinhu ndezvemunhu. But vanozvigona. Tsono most maprocha anorira. Eh. unogona kusvika kana papremise pa yake uchitata maworks but unogona kutoramba kuti ndiye kuzi anga achiloka fanfani mechikati but mamhepo yokuba zvinhu zvaakuba izvo ee tese tokumbena nazvo haudi kuona is ngemaprofesa like sunshine sunshine yona level maprofesa ekuti wakasangana nawo vanenge vachiloka nice
Eh kaka wana kubaka zvinhu zvavanhu vanhu vakaita zvinhu zvavo steady but uti maproducer kuti tunyowani tochirira utwo hatina zvatinazvo inyaya kuba masini wakaba masini eh mangoma vanowanza kutsinga pazvinhu anditi vachitanga vanoziva steady kuti ano tikasengura zvinhu munhu asingazikamwe tokona kuzvitora fanika maproducer anobvirawo amene vamwe manje vamwe vanhu vakadzi vaona kwachitoimba

saka ah, muri zimbabwe mungonzwa zvekutaurwa namukoma mega pana vanzi ndakatorerwa bhebhi rangu nalango mutokonyi enge bhebhi rangu ndikuita se mukutorida eh,
Saka ana angogara wakagadzira because bebe rogona kuita se. Rogona But kuita. problem yaicha- yaichaita mani ndekuti azotonesana na mukuru wangu unenge because uvasi unenge wakusapota wa movement kuti ano tanamba mdiki movement vasingagoni vanhu kuimba Mare. tanamba mdiki chi Movement ingagona kuita. kana kuti nyadoni yaso movement Ngonadzo. Yeah, so I'm one. Eh, music movement you don't know kuno kuimba music. Nah, zvoda kutangura kuimba.
You won. Ah. Okay, uh, ladies and gentlemen. Eh. Mukamaksendi alamu ya hira tauro nesipweni mupati kuno shamba ndarova kasmart kangu sutu netayizvira rombeka zvinda maturo gara pamba nekuti chikuru kushandira muuri kupinda musongo mari kutsvaga pairi oh, so tight kushanda